Nenay a, mianatra an hatrany be, tandremo manaonao foana, tandrema tena, dia zay. Nanomboka septième izahay a, nianatra svt, dia niresaka ny fahasalamana ara-pananahana kely, fa nisafosafoana fotsy ilay izy a, fa tsy dia nidirana mihitsy prihady. Za moa zany tsy mba nanana daty zany, tsy hitako hoe iza no mahery zavany zany resaka zany. Hatraty oa, havanay no nitaiza anah fa tsy dadanay sy mamanay, amin'ny fomba ahoana moa no handehanako hanontany azy zavatra ohatr'izany? Uhm, raha ny fahitako anazy aloha tsy dia misy dikany loatra iny e! Raha ny tao an-tranonay mantsy tsy dia niresaka an'izany fahasalamana ara-pananah izany. Efa taty aoriana afaka baka aho, izay vao nahafantatra tsara an'izany fahasalamana ara-pananahana izany. Nenaha indray efa efa taty aoriana misy efa niasa mihitsy izay vao mba nahafatatra an'izany zavatra izany. Tao aminay koa mantsy tsy tsy firesaka mihitsy izany resaka fananahana izany. Izany no zavatra manjo ny tanora malagasy raha ny lafiny fialan-tsakana, fifankatiavana ary ny fanomana ny ora ny tokantrano, fiainantaranaka, voasiteny. Ankizivavy iray ao anatin'ny dimy ary ankizilahy iray ao anatin'ny folo no nanao fiasana ara-nofo voalohany taloha nisy dimy ambin'ny folo taona. Ankizivavy roa ao anatin'ny dimy no nanambady na niditra ny tokantrano taloha nisy valo ambin'ny folo taona. Ankizivavy iray ao anatin'ny telo no nitondra vohoka taloha nisy valo ambin'ny folo taona. Fanavaozana makadiry no nentin'ireo Jeunes Leaders teo amin'ny lafiny fanabeazana momba ny fialantsakana, ny fifankatiavana ary ny fiomanan'orina tokantrano sy ana-taranaka teto Madagasikara. Teny ifotony izy ireo no niditra an-tsehatra, teny amin'ireo Kolejim-panjakana ary any ambanivohitra no misy ny ankamaroan'ireo Kolejim-panjakana ireo. Tsy fampianarana fotsiny no raisin'ireo ankizy tamin'ireo Jeunes Leaders fa fanabeazana feno sy tsara avoatra momba ny fiainana maha tanora. Sady sahaza ny taonan'ireo ankizy ny fanabeazana raisina avy amin'ireo Jeune Leader no mitandro ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy. Tsy vitan'ny hoe feno sy voamarina ireo fahalalana ratovina fa miara-dia amin'ny fahaizana mitondra tena sy miaina izay ilainy hampiasana an'izany fahalalana izany amin'ny tokony ho izy sy ho fanatsarana ny fiainany. Anisan'izany ny fahatokisan-tena, ny fahaizana mifampiraharaha amin'ny olona, ny fomba fifandraisana, sy ny maro hafa. Vokatry ny fanombanana natao hatreto dia maneho fa. Raha oharina amin'ny mpianatra tsy nobeasin'i Jean Leader, ireo mpianatra nobeasin'i Jean Leader dia. Nanana fahalalana bebe kokoa momba ny fialan-tsakana sy ny zo ny aina lavitry ny herisetra. Efa nifampidinika momba ny fialan-tsakana sy ny fahasalamana ara-pananahana tamin'olon-dehibe. Mahay mifampiraharaha kokoa amin'olona sy mandà zavatra. Mikasa ny tsy hanao firaisana ara-nofo mandritry ny enim-bolana manaraka. Mahafantatra olon-dehibe azony itokisana ka atony raha misy olana mitranga. Manome lenta mitovy kokoa ny zon'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ireo rehetra ireo dia mampihemotra ny taonan'ny firaisana ara-nofo voalohany. Mampihemotra ny fisian'ny fanambadian'ny ankizy ary manakely ny fiterahana aloha loatra.

Dia izay ilay hoe morombanona rehefa voavolavolàntsika miaraka. Hitako fa niova ny zanako, dia niova koa ny fifandraisana, lasa lasa tsy tsy mifanalavitra fa mifanakaiky izany dia mifanentana mifanentana foana. Tamin'ny taona roapolo sy roa arivo, dia nitombo ho roapolo ireo sekoly iasan'ny Projet Jeune Leader, raha roa ambin'ny folo izany taloha. Zatovo telonjato sy enina arivo sy iray alina no nandray tombontsoa tamin'izany, ary ny dimy amby efapolo isanjaton'ireo dia tany ambanivohitra. Ny Jeune Leader dia olon-dehibe azo itokisana, zoky, mpanabe ary fitaratra ho an'ireo ankizy mpianatra, ka afaka antonony raha misedra olana izy ireo na mila torohevitra hanatsarana ny fiainany. Raha ny firariana, dia tsy hitsahatra hitombo ny isan'ireo ankizy mahazo tombontsoa amin'ny asan'ireo Jeunes Leaders, ka hampianatra manerana an'i Madagasikara no hisitraka izany indray andro any.